Ah, ndini zvangu. Ah, Jikoni.
Makadii? Ndinofara. Muri right? Ai ndiri bho kuri seko kwamuri kubva. Ah, kuri right. Varipo here madzibaba ndiri? Ah, vapo vambobuda zve 2 minutes. Vasvika pamashops apo. Vasvika pamashops?
Ah, manje. Ah. Mai, mai fundisi. Ah. Yeah. Ndakazorambwa.
Asi kuni mbudi udzire nyaya dzenje kuramba. Kuni ndopinda papi? Ah.
Ningo ningo taura hangu. Pati nyaya dzekudza nini here? Muona. Muona ne murume wangu nyaya dzodzo dzekudza nini? Semukadzi wa Elder nangoti ningo taura kuti ndakaita sei? ndakazorambwa ndaida kuti mungozivawo kuti pamwe munogona kunge kuona time yekuti pamwe munetsaka muchinetsana naelder saka munofanira kuziva kuti mageto yuti tenge tiriko isusu mageto yuti ekumasowe pamunonetsana naelder pepe munofanira kuziva kuti pane eh.
ndingoti ndakarambwa ndangoti ndingoziva ngoti ndakarambwa ah, Nah, saka varusika varusika ngwai? Ah, usika manje manje.
Ukonza kwa mirira. Wo wo right.
Ah, ah. Vanhu vandiri. Yes. Murani. At late.
Ah. Inda makuvidza usvika. Ah, kumba kana wapedza zvekuita unofanira kuti udzokere kumba kumhuri zvemhuri zvedzi. Ah, mune makuti. Unongokurudzira zviya zvakuti kana mapedza zvekuita munodzokera kumhuri dzenyu. Manje mune makuti vhiringa manje. Mune makuti vhiringa panyaya dzatiri. Tenyaya dzatiri taura ka. Zinyaya dzari Ndosaka chii chiri kuitika vasvika pano vakabvunza kuti muri peri nototi amukoma enda pamashop motuka manje manje vakutanga unudza nyaya dzavo dzekurambwa and vati wendopinda papa nyaya dzenyu dzekurambwa nyaya dzo tonotora na eld zvikurambwa niko zva- zvatova nenguva here zvikurambwa zvingodzokorwa here haa mukuona muku- ah, mukuona madzibaba panyaya iyoyo ka semunhu waelder ka eh. uno pane paunoona kunge waita kakukanganikwa ko saka unoita uchiyeuchidza bcause vanhu vanogona vachinetsana mumba mavo ka patori nevakanzi saka unongo wakutongoudzawo chi vakadzi unongoti unoti varume wavo havana basa kunyaya nhau iyoyo haiudziwi maimundii Vadzimai vako ndovafana kuuya uko, iwe unouya kwandiri. Oh. Hana nangu tikavhakanzi ka u. Ndoo zvandanga ndichivaudza apa ndisho nyaya yavo iri papi chaipo chaipo. Ndavaudza kubva kare kuti mimi nyaya dzamundiudze. Mimi hapana pandinopinda ndi panyaya dzechocho. Chauruda uye saka kana chichi. Saka muka mukati ndingakuita isei zvangu ini. Hapana chamunganditi henyu kana kuti chii but adzisi nyaya dzekuudza ini. Munoudza murume wangu amudze mimi nyaya dzechocho. Ah madzibaba muone muona dai matondinzwira tsitsi wazwa Ndozvinzwa tsitsi dzei?
kozi muno- munoto- mowanza ngoni nenyasha Aiwa, aiwa, aiwa, aiwa. wanza ngoni Ah, nenyasha ah, ah, kozi ah, ah. chandira kutaura ka Yeah. nekuti pashoko ramwari chaipo chaipo mukunzi mukupateresa mazuva Yeah, pashoko yeah. ramwari chaipo chaipo Eh, rinoti kudii? Ah, Ita mukuona kuti gagaga, rinoti Eh, kudii, mazuva ano- nokupara zvandisingazivi, All right, Mwari. eh, chakunetsa mazuva ano kandiise muchidima chakunetsa mazuva ano mukadzi chaicho ayeka Mm. anotoda kutora pamunhu anenge ari ega hauzive kuti akarambirwa here madzibaba hauzive ah,
ah, ndikutongotaura kuti mukadzi anoda kutora pane munhu munotora mhemhererwa